Entre la prime e l'autourne, lo festenau Les Troubadours chantent l'art roman se debanne cada an despièch 2006 en region Occitanie e mai en Catalonha. Participe tanben a l'ajut a la creacion per d'artistes d'aquí. Organizat per trobar produccion e la region, lo Festenau prepaus una vertadièra sason emb un cinquantena d'espectacle e valoriza mai que mai li pichors liòc que son d'edifice religiós. Lèva dins nòste reportatge que la serada du 28 de setembre se debanèt dins la sala Leo Lagrange en rason du trabalh actuau dins la glèisa Sant Jean Baptiste a Bagnau de Cèze, dins Gard. Tre Aro descubrés una mòstra de la tretzena edicion. L'idèia es de mostrar l'entrebescament que existís, de fait, sus un mond artistic, dins l'encastre de l'art roman, e los trobadors, naturalament, jos una forma d'entrebesc, e es aquò, l'art roman e l'art de trobar son totes dos un art de l'entravescament, l'entravescament qu'es una causa fòrça importanta per definir çò qu'es lo trobar. Nos interessa plan d'aver una programacion qu'es ligada al territòri. qu'es ligado tanben a l'enveja del territòri de far un desvelopament toristic o cultural e economic tanben del siti. Es pr'aquò que sovent i a una demanda de los luòcs. D'un autre costat, i a los artistas que son nombroses, que escrivon cada an e causissent Per de que la tematico del festenal es la musico e lirico del trobar e de la Mediterranèo e tot çò que es a l'entorn de la poesia o lirico, en mai de la musico i a travèrs de programacion amé de poètos. Sus lo morrèl ont mon ans parlon al solelh colc. de las lavandas. Lo mai important dins aquel festenal es los rescontres, los rescontres amé lo public, los rencontres entre artistas, los rescontres amé las comunos. Sovent es lo primier còp dins una comuna onte i a una glèisa romana remirable que i a un espectacle. Es fòrça important aquò, es una dimension d'animacion del territòri mas tanben un agach novèl, belèu, de çò que pòt far lo patrimòni e a travèrs una accion coma aquò sus lo territòri.
Jan tot un crit contra la mar que s'acubre totes las buts o davant l'aurèu del temple ont tos passes son muralhats.

Des miroirs, c'est plutôt ça, c'est une série de miroirs qu'on nous tend. Em beleu qu'es mai une, une, une particularitat e une, une sensacion, beleu, de, de pertenença.
A la debut o fasieu cançons personalos, ieu las trobavi ninoios a l'epòca, o e fasieu un paule complètse cap a de monde coma Patrick, coma Martí, coma Mas de Brèish e tanben cap a de cantaires o cantairos de Catalunya. E doncas me cresió ieu obligat d'abordar de tematicos politicos, de reivindicaciu, d'identitat, etcetèra. Bon, finalament, après, me didèri, bon, es belèu pas la pena de repapiar, doncas me virèri la vista, digam, cap a la poesia o cap a de tèxtes un pauc pus personals per ensajar de durvir ma cançon a la riquesa de la vida de l'èstre uman e per ensajar pas de m'embarrar tròp unicament dins la reivindicacion politic o cultural, o qu'es important, mès bon, cal dire que dins las annados 70 quichèren fòrça sus aquò, a un moment donat calió un pauc d'aire, un pauc de respiracion e passar a quicòm mai. E o disi per las paraulas, mès es vertat tanben per la musica. E la sentor e lai terras banhadas e lai tendras colors d'un ultim arc colat. A la debuto finalament belèu que le tèxte per ieu èra mès important que la musica, perque al començament èri pas musicaire, pèi pauc a pauc aprenguèri a me mainar que la musica èra plan importanta per tocar le monde encara pus fòrt, e pèi me mainèri que si volia contunhar de cantar, un moment donat calia pas tot metre sul tèxte, Calió tanben donar d'importància a la musica e aquí comencèri de me fer acompanhar per de musicaires de qualitat e actualament es Morgan Astruc, un guitarrista d'excepcion que m'acompanha. Aquò me correspondió, mai aquò permet tanben d'ampliar le public. e de s'adreiçar finalament tanben a de monde que son pas occitanistas o que son pas interessats per una tematica de reivindicacion culturala, etcetèra, me pòdon èsser tocats per la vos o per la musica. Lo projècte Mosaico en. Quid a la bajo de d'un jogaire de vièlon, un cantaire, Dominique Barrès, qu'a agut aquela idèia de mesclar aquela musica de, a en dire, magrebina de l'Atlas e la musica occitana, mai de Pirenèu. Puèi i a tota la còla qu'es arribada, pichó a pichó, e cadun ambe lo desir d'arribar. E de far aquela musica de transversalitat e donc d'aver aquel biais de jogar amassa amb un instrument tradicional de cada tradicion, de las duas tradicions. E donc pichon a pichon aquel grop s'es format, la còla a cambiat e Avèm una mena de transmissiu de Dominic Barrès cap a tot lo grop que i a d'uèi e jo que soi lo darrièr participant. Lo mosaico consistí a mesclar çò que dís uòi las doas culturas e donc di botar aquí des instruments tradicionals com per exemple avèm lo gembri, que es un instrument nawa, Avèm per exemple lo canon e del costat occitan avèm mai velèu la boa, l'auboèst, aital de causas coma aquò e donc en memo temps lo cant es un pauc çò que fa la reuniu entre tot aquò que fa la cam. Canten en berbèr, canten en arab e canten tanben en occitan dins de dialèctes completament diferents e es la votz qu'es vertadièrament al centre e que fa lo ligant. Aquela mescladissa, çò qu'en sus aquò dins los tròces, dins los arrangoments, es accent de. Far de pont entre tot aquò e fagent aquel mescladís per la votz, per los instruments, per los ritmes tanben, per tot çò qu'es musical. Avent aquela experiéncia fin finala d'aquel mescladís e aquel a madurat. E après i a duas causas que jo me venon, la primièra es l'accent qu'es botat sul ritme. Per çò qu'aven ensajat de mesclar los ritmes a l'encòp magraubí e tanben los ritmes occitans, lo qu'aven ensajat per exemple dins un tròç que son Amdou Chirondo a ensajat de mesclar aqueles dus ritmes, de far un pont entre los dus aital de far un cant occitan, un rondèu sus aquel ritme andousí e l'invèrs e donc aquò lo ritme es central dins aquela musica. Aquela mescla dise es pas unicome un cantaire especialiste de la musica arabe que canta son cant, es tabin ua participacion de tot lo monde, notadome al nivèl del cant, un canten a l'encòp en occitan, tot lo monde en occitan, tot lo monde en arab, tot lo monde en berbèr, donc aprenent un pauc de vocabulari, un pauc de musicalitat d'aqueloi lenga, cadun de son costat per far aquel ensemble mosaica. Io trovo qua un punto di batteo di marrine per passar l'aio. Convivencia.
Es un mot qu'avèm trobat e que nos a prepausat Alain Sior Garcia, notadament. Fin final es aquel mot que nos remena, que nos fa far aquela musica, que nos dona l'enveja, que nos dona un biais, en tot cas una tòca de far aquela musica, d'arribar a mesclar totes aqueles instruments e donc. A costat del mot convivéncia, avèm l'estil que se sona ara, popularizat per Mosaica o Xavi. Mosaica es una musica populara, avèm dire, per de concèrt. Lo son de musica populara a l'encòp d'Atlàs e de Pirenèa, òc, Xavi, donc òc per occitana, xavi per musica populara del Magreb, es aquel estil qu'es aquí representat, una musica que està ben arrengada, aquò se cal, lo devèm precisar, per çò que es una musica que se tròba davant de, sus de scèna, davant de public e en sachent de botar aquela musica populara sus scèna ambe aquel, tot son aquela idèia de far escotar aquela musica.
L'identita es evocada sota un milho car que represat un pro nòste territòri en país mieteran. Venètz de descubrir lo trabalh gròs dis organizator e les evolucions dis artistes convidats a una serada de fin de sason. Tant de biais d'evocar la cultura au nòstre d'uèi, au rescontre du public tanben coposit e au còr du patrimòni romanic.
Lo gaubi occitan Es un pauc universal per ieu dempèi la latinita, dempèi las letras grècas qu'ai estudiat. Donc, lo gaubi per ieu es çò que podrió arribar de melhor a l'òme si l'òme ne'n pren consciéncia. Lo mots de racisme es lo mots lo mai terrible que coneissi. I a de gents que penson que son mai superiors a d'autres. E dins lo mots racisme, naturalament, i a. tot, tota la negacion de las culturas, de totas las culturas e tanben de las culturas dichas minoritàrias. Es una discussion poetico-filosofica amb un veire de vi.